Exodus ti aduasa mmienu. Na ɔman no hunuu sɛ Mose akyɛreɛ na ɔnsane mfiri bepɔ no so mma no. Ɔman no boaa wɔn ano baa Aaron nkyɛn bɛsee no sɛ. Sɔre yɔ anyame ma yɛn na wɔnni yɛn anim, ɛfiri sɛ Mose yi, ɔbarima a ɔkɔyii yɛn firii Misraim baeɛ no deɛ, yɛnnim deɛ ayɛ no. Ɛnna Aaron ka kyerɛɛ wɔn sɛ. Monyiyi sika nkaa a ɛwowɔ mo yerenom ne mo mmabanin ne mo mmammaa asom mfa mmrɛ me. Na ɔman no nyinaa yii sikanka a ɛwowɔ wɔn asom no mu de brɛɛ Aaron, na ogyee wɔ wɔn nsam, na ɔde pɛɛ yoyɔe, na ɔyɔɔ no nantwi a waguo, na wɔkaa sɛ, Israel, yeinom ne w'anyame a woyii wo firii Misraim asase so baeɛ no. Na Aaron hunuiɛ no, ɔsii afɔrebukyia wɔ n'anim, na Aaron paee sɛ. Ɔkyena ne Awurade afahyɛ. Na wɔtuaa nhema bobɔɔ ɔhyeɛ afɔdeɛ ne asomdwoeɛ afɔdeɛ. Na ɔman no tenaa ase didi nomee, na wɔsɔre goroe. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ. Siane kɔ, na wo man a wode wɔn firi Misraim asase so baeɛ no redi asɛmmɔne. Wɔamane afiri kwan a mekyerɛɛ wɔn no so ntɛm. Wɔayɛ nantwie ba a waguo, na wɔasɔre no abɔ afɔreɛ ama no aka sɛ. Israel, yeinom ne w'anyame a wɔyii wo firii Misraim asase so baeɛ no. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ. Mahunu ɔman yi, na hwɛ, wɔyɛ ɔman a wɔn kɔn asene. Na afei ma me kwan na mebu nhuro ntia wɔn, Na menwene wɔn, na memfa wo nyɛ ɔman kɛseɛ.
Na Mose paa Awurade ne Nyankopɔn kyɛw sɛ. Awurade, adɛn nti na wo bo huru tia ɔman a wode ahoɔden kɛseɛ ne nsa a ɛyɛ den kɔyii wɔn Misraim asase so baeɛ no? Adɛn nti na Misrifoɔ nka sɛ, 'Adwemmɔne bi nti na ɔbɛyii wɔn kɔeɛ sɛ ɔrekɔku wɔn mmepɔ soɔ, na wapra wɔn afiri asase ani? San firi w'abufuhyeɛ no mu, na mma bɔne a worebɛyɛ wo man no nyɛ wo ya. Kae Abraham, Isak, ne Israel, wo nkoa a wokaa wɔn wo ara wo ntam see wɔn sɛ, 'Mɛma w'asefoɔ adɔɔso sɛ ɔsoro nsoromma, na asase a maka ho asɛm yi nyinaa, mede bɛma w'asefoɔ na wɔadi so akɔsi daa' no. Ɛnna bɔne a Awurade kaa sɛ ɔrebɛyɛ ne man no yɛɛ no ya, na Mose danee ne ho siane firii bepɔ no so. na adanseɛ apono mmienu no kura ne nsam. Aboɔ pono a wɔatwerɛ n'afanu, wɔatwerɛ so ɛha ne ha. Na apono no yɛ Nyankopɔn adwuma, na atwerɛ no yɛ Nyankopɔn atwerɛ a wɔakrukyire no apono no soɔ. Na Yosua tee sɛ ɔman no rebɔ ose, na wɔreyɛ gyegyeegye no, ɔka kyerɛɛ Mose sɛ. Ɔko gyegyeegye wɔ nsraban no mu. Na ɔse, Ɛnyɛ nkonimdie ho sebɔ gyegyeegye, na ɛnyɛ nkoguo ho nteamu gyegyeegye, na mmom ɛdwom so gyeɛ gyegyeegye na metie yi. Na ɛbaa sɛ Mose bɛn nsraban no, na ɔhunuu nantwie ba ne asa no ara pɛ, ne bo fui, na ɔtoo apono a ɛwɔ ne nsam no gui maa no bobɔɔ wɔ bepɔ no ase. Na ɔfaa nantwie ba a wɔyɔe no de gya hyee, na ɔyam no muhumuhu de petee nsu ani maa Israelfoɔ no nomee. Na Mose ka kyerɛɛ Aaron sɛ, Ɛdeɛn na ɔman yi yɛ woɔ na wode bɔne kɛseɛ aba wɔn soɔ yi? Ɛnna Aaron kaa sɛ. Mma me wura bo mmfu. Wo ara wonim ɔman yi sɛ bɔne ara na wɔde asi wɔn anim. Na wɔka kyerɛɛ me sɛ, 'Yɔ anyame ma yɛn na wɔnni yɛn anim. Ɛfiri sɛ Mose yi, ɔbarima a ɔkɔyii yɛn firii Misraim asase so baeɛ no, yɛnim deɛ ayɛ no. Na mesee wɔn sɛ, wɔn a wɔwɔ sika bie no, wɔnyi. Na wɔde maa me, na meto guu gya mu, na nantwie ba yi firii mu baeɛ. Na Mose hunuu sɛ ɔman no ayɛ bisi basaa, ɛfiri sɛ Aaron ama wɔayɛ bisi basaa bɔ adapaa, wɔn a wɔsɔre tiaa wɔn no anim. Ɛnna Mose begyinaa nsraban no tia kaa sɛ, Deɛ ɔwɔ Awurade afã mmra me nkyɛn. Na Lewifoɔ nyinaa boaboaa wɔn ano baa ne nkyɛn, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ. Sɛ Awurade, Israel Nyankopɔn seɛ nie, 'Momfa mo nkrantɛ mmobɔ mo asene, na montwa nkɔ, na monsan mmra mfiri nsraban no tia nkɔtia, na monkunkum mo nuanom ne mo nnamfonom ne mo afipamfoɔ. Na Lewifoɔ no yɔɔ sɛdeɛ Mose ka kyerɛɛ wɔn no, na ɛda no ɔman no mu nnipa bɛyɛ mpemsa totɔɔe. Na Mose kaa sɛ, Monyɛ mo ho kronkron mma Awurade nnɛ, sɛ obiara bɛsɔre atia ne ba ne ne nua mpo, na mode nhyira aba mo so nnɛ. Na adeɛ kyeeɛ no, Mose ka kyerɛɛ ɔman no sɛ. Mo deɛ, moayɛ bɔne kɛse, na afei mɛforo makɔ Awurade nkyɛn. Ebia mɛtumi mapata ama mo bɔne no. Na Mose sane kɔɔ Awurade nkyɛn kɔkaa sɛ. Ao, bɔne kɛseɛ na ɔman yi ayɛ, na wɔayɔ sika anyame afa. Na afei sɛ wode wɔn bɔne no bɛfiri a, na sɛ nte saa a, pepa me nso firi wo nwoma a woatwerɛ no mu ɛ. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ. Deɛ wayɛ me bɔne no, ɔno na mɛpepa no mafiri me nwoma mu. Na afei kɔ, na kɔgya ɔman no kɔ deɛ maka makyerɛ woɔ no. Hwɛ, Me bɔfoɔ bɛdi w'anim, nanso da a mɛba abɛhwɛ wɔn no, mɛtua wɔn wɔn bɔne so ka.
Na sɛ wɔayɔ nantwie ba a Aaron yɔeɛ no nti, Awurade haa ɔman no.